Adwaro ni kowa yiero chiaye mwalo ka. Ing'e ni kolat makata gimikuwe na maonge. Mano e gima nadwa koni malong'o kaka ng'ama osiepna e kor gweng' ka a. Chiaye wan kar kanyo. Chiaye go ni mwalo ka a. Ah, ah, omako na gimoro ma direct, ok agima bawe. Bawe Adwaro amang'e ni kama. kowa dhi yiero chiaye kucho nyarara moro moromore gi nyanya kach. Ah, omera. Be an ng'ama serious omera. Be Donge nyombo an karang'o? serious? Adwa dhi nyombo kawuono. Kawuono idhi nyomto kawuono minyiewo nyaroya bwa. Nyaroya inyiewo kapok ogik nyara inyomto. nyocha nyo- nyara an godo dala ka nyiro an godo dala ka mang'eny tadwaro ni iyier na adi maber moromore gi nyanya ka Wana penje gimoro komondo. Eh, Nyombo no sepange en ready koso en gima nyomba ok ready? sepange momiyo agoli ni konya yiero chiaye

To kuma idhiye ni iseiko dhiang' midhigo. Naseiko. Aseikora gimoro Chen amora ni kanye? piny. Chiani mwalo ka a. Machiegni piny ka isikir. Eh, chiani mwalo ka a. Papa. Oh. Eh. Aya kare chopi wa in. Wang'iya ka iko gik moko wandik mondo wane.

Koro yone rach oluoro kuma bor. Wakalo bungu moro malich ka a. Ei, ei. Eh, to dhani, Wakalo to chunya go mana ndik ndik ndik. ah, uchovu. Ah, wasechopo. Wadonjuru dala. Oi. Ah. Gik piny ber kodu. Eh, piny to ber. Eh. Ah, dhano ber. Wan be waneno wan dala ka. Wapeta peta gi piny. Oh, odi ka nyango.

Koro ma en owadwa. Eh. Mane ma kowe nyombo koni. Oh. Kamano, agoni kamano kuom miyo nyako ma jaber kamano. Hey. Anti maber. Mm. Hey.

tienda kegi malo timo tieda dhiang' dhero matekata kade duoncho neno bed piny akoni an iyo wang' ma iyo wang' iyo wang' iyo wang' ma gima natime akia apenji man jaodu biro gi dhiang' mang'ol

Eh, Kasi Niga ikelo ne mabeyo dhiang' ma beyo beyo koro kiketo ikelo ne dhiang' ma nyara simbul. moko. Nyara to siko sa te okelo ka ni plurot. Ah, nyara Sani to moko. okelo nyara ka ni okelo ne nyara dhiang' simbul. Ya baba ya wuo mos. An anjawo mana anjawo mok kel dalana. Baba ni wuo mos ya. Ok kel dalana ka. Gima ok chak Anyango timre be dalana. iwan ka. gino iwuoye mos. Ka koro ng'ato osechayi ma kelo Adier. mana dhiang' mose

Jogwang' koro dwa nyierowa. Hey, hey. Hey. Nyasaye achiel kawuono. Hey. Kawuono jaduong' okelo dwa yie koda. Dang' oting' dhiang' mong'ol nobiro nokelo lela wa gima bang'olo. Ajoge. Ka jogo ok ong'isa mondo ang'e.

Mm, ma winjo ni nyocha ni Amerika. In ema nyocha in Amerika wi matin. An ma nyocha an Amerka. Yarwaki, yarwaki dalana ka. Amor. An bamor ko onyuom nyara gi ja Amerika. Amor ahinya. Min anyangu, winjo. Aya.

Omera wi matin. Koro aneno kukelo wach e lweta. Usiluongo ne dhoga. Nyocha awinjo ni itiyo Amerka. Eh, to Amerka kitiye, akia ni ibiro nyuomo nyara design mane. Ok ang'eyo. Nyiroye. Ibiro gi roya, kosi biro gi rombo, kosi biro gi anyango chuwa ne malo. Chuwa ne malo. Lokri ane. Ng'i ane nyakono maber, some maber, misome misom kamoro amora. Ng'i nyakono gi kuonde te mitieki. andisore in bende wiyi long' along'a kibedo e komba mibedo ma fine kendo iwacho ni ibiro gi nyiroye wuo maber wuo matin wuo matin apana kalo gi wang' dhoot ae sama biro

Mano onego ambe umiya gima ber. Omera jaduong'. Nyara ni king'iye pod otin. Done ne ka pod otin. Tindo pod otin. Mm. To koro gima dwaro nyisi wuoyi matin en niya, an nyara ok nyuom gi dhiamong'ol. Mokwongo nyara ineno ka chieng gi tiende ariyo. Ling' mosama wuoyi ane ma pod awuoyi ane oda. Mar ariyo abede komba. Mar ang'wen an ok akeli e odni. Sama wuoyo, chik iti winj gima wacho. We ng'iyo wang'a tir kaka ineno ng'iyano. Iwe namor kodi. Sama ikawo nyara, iwe namor kodi. Kasi ibukori ikelona dhiang' ma one gi tiende achiel. Nyara wuotho gi tiendene ariyo ibukori ikelona dhiang' ma nigi tiende achiel. Omera kaka jasembo, in iwacho ang'o e dhiang'? Koro wenge wa ema obamo, wan ok wane. Wang'a ema obam. Ok awuogi, onge gima dhi confirm. Wase confirm. Mokwongo kela dhiang' ma magika. Nyara ni en nya giwinji ma wuoye ma wang'o iya wuoyi matin. Ni kaka osimne mokowe. Nyara okawo dhi oketo plural. sani eko obiro nyuomo nyara obiro gi dhiang' achiel to dhiang' mobiro gono bo obiro gi roya rom gi rombo ong'on wuo awenu nafas wuo aya wuo biro gi dhiang' achiel obiro mar ma

Idwaro kona ni higni gi te mubed gi nyithindo kia nyithindo abiriyo, dong' un nyithindo abiriyo sani? Idwa kona ni sani eko kibiro gi dhiang' mong'ol ni idwaro dhi ng'e timbene. Biro mana mako. Ibiro mako anda kamna maku e nyuol ni amaku nyaka chieng' ayud dhiang'. Miya miya ndalo matin adhi medo. Onge ndalo mamiyi, an nyara ok nyuom gi gik maonge. Mokwongo nyithindo an anyalo pidho. Be ing'eyo niya ok ni dalana kodhier. Kineno kaka arido nyako ni ineno ka dalana nigi pesa. Adwaro nyisi ni an dalana ka ok wan gi pesa. Ok inyal bukori kelo dhiang' ma inyiewo siling piero adek nyaroya. Dhier dhiang' alufu adek ikelona. Omera jaduong' be wilong'o ma nyocha awinjo ni in mana kare ni in mana ne ne ne mache dhiang' miyaga Amerka. Ikawo gik ma ne ji gi ji mo Amerka itiyo ikelo naka. Ikawo gik ma ji Amerka ose reject itiyo ikelo naka. Ok nyalre. Ok nyalre. Maki gi mineno ni inyuomgo nyarani. Donge anyisi dholuo moro ni amaka amaka, adhi medi dhia- dhok moko adek mbele kae. Imako nyara to dak namaki ero miyo nyithindo abiriyo ka. Dak namaki nyara ero miyo nyithindo abiriyo ka. Jaduong' Demos. Demos. Nyaroya no udokgo. Udokgo. Man macha gik mok bed e dalawa. Idok go kaka sewache no. Kata checha mi ma- ne mina nyalo. Nusemiyo jogi chai. Ok madhi dalana ka mano gima ok madhre. Ok inyal timo madharau maduong' cha ni imiyo nyara madharau. I expect ni I'll receive dhok moko madongo dongo. In in ikalo dhiang' achiel marom gi nyaroya, marom gi rombo, emiting' ikelona. Ok nyalre dalana ka. Kata chaigo, kaw gigeni, ban tri- piendeni gi gimoro amora. Ok adwar nenu dalana. Nyara weyago. Macho e gima ok inyal timo ni ibiro nyombo ni iting'ora ibiro nyomo ka nyako nya. Jaduong' kata pimo modho yawa. Ah, wuoyi matin. To kamano ake timo piny masani. Be pi ni kata e iye ka? luwore kaka nupimo e kaka amba pime ka nupimo na matin uting'o dhiang' matin e nyara e kaka amba time koro gima atim we matin apime mana kaka upimo na kaw apimo mana kaka upimo na modh pi onge gima dhi nono nyara ni achandora go mondo orom kama jaduong' itiyo gi wiye mano mol ni okaw wiye cha ni onyocho ti Amerika machi gi midhi yadh Amerika Jadong' adhi matek. Dhi mos. Gimutim. Osebedo malo. to Gimutim an ok aonge ni malo. Luwuru yo, kauru aura gigeugo gi kwe, uwena nyara gi kwe, upidh nyithindugo gi kwe, then waka ni kawe, mano awenigo, bedewo gi nyithindo. Nyara wenago, abiro reja pesa Dala moro. kocha onge gi kwe. Dala kocha onge gi kwe wan gi

kaka nobiro ka kurie Be onge ng'ama dwa kwayo ka nyalo yamo Nitiere omo? winjruok. Nitiere winjruok. nyar joka ng'ane nyocha onyuol mana dhi dhok mabeyo beyo ka batha ka nyar joka kianga osiepna Pok odak kata mang'eny. odi oti koka nochiko jumbe ariyo kel dhok Lwete ng'eno opogore. un usekawo lwedo opogore ndiyo kadagi iparo ni nyien osetiyo amerka higni adi En ema ong'eyo gima osetiyo. Jaduong'ni oseti Amerka higni adi? Omera ne kaw dhogeni, kaw dheri no kaka obiro iwena nyara, nyithinde abiro mane isemiegogo, bedogo aweyi gi dheno. Mano gimar galagala mokel dalana ka. Oda gi paro mane in go. Eh, ok inyal ting'o na madharau mineno amiyo nyako ma nyara lalo nyara fai nyara nigi kuonde te kasto bukore okawo ile gima roya okelo ne nyara okawo ka ne singul duoge ka en plural sani nyara ni plural en gi nyithindo abiriyo kar mondo okel na roye kata dhok moko malaro apar en okawo na roya mathis marom gi rombo emokelona omera ne okanuo

Udhi? Idhi? An adhi jaduong', dong' isedagi. Eh, kik ayud gimoro amora kanyo. Madudu bede ne. Utony, uringo, anyango. Nanyisi nyara ni manye dichwo moro ma fain. We bukori kikelona jodongo moko ma oti ni birona gi dhiang' achiel. Okawi omi nyithindo abiriyo. Kuom higni apar gabich musetieko gi nyithindo abiriyogo, ibukruok kibirona gi roya. One ni kirom gi roya. Ng'ama ti be timore dalana ka min achia. Kata ka nyomi no, pod iber na ibede dalana. Ok nyalre, koneno dhi ofa okelna gik moko.